Grazzi tal qed issegwu il-proġett Xjentek, proġett tal-Fondazzjoni Satar, fej flimkien qed nesploraw aspetti ta' teknoloġija, xjenza u innovazzjoni b'mod applikat. Infakkarkom li tistgħu ssibu iktar informazzjoni fuq ir-rivista Satar fuq satar.org.mt kif ukoll fuq l-app tas-Satar. Illum se naraw proġett, mudell li forsi x'aktarx jinteressa nies li xtaqu jagħmlu vjaġġ madwar id-dinja. Dan insejħulu iż-Zeppelin ta' Xjentek. U llum magħna hekk għandna l-kit li se jkun qed jispjegalna ftit kif isir dan il-mudell. Mela, iż-Zeppelin ta' Xjentek! Ħa nduru, ħa nagħmlu vjaġġ madwar id-dinja. Ekku, ekku, Zeppelini għaxi ħaġa tal-immaginazzjoni u ta' nostalġija u koll. Ekku. Min jaħseb dak iż-żmien klassiku fejn nishtaqu propja sibu mod kif jisu jirduru dawra ma' dinja bċertu kumdita. Ekku. Min hemmhekk eh, bnejna fuq l-idea ta' ħoter belun, għajdulu hekk, sewwa li kien jitir bisħana. għal belun oħra, bużżieq oħra bil-gass ħafif. So, dak huwa l-idea ta' Zeppelin. Ma' żmien in-nies ukoll bdew ehm, jivvjaġġaw anka brockets li joħorġu barra minn atmosfera ta' dinja. U dan il-proġett huwa propja bejn Zeppelin u bejn Rocket li ħan eh, esperimentaw. Ekku, ħan esperimentaw bihom bil-mod ta' kif nistgħu noħolqu xi ħaġa wkoll tiċċaqlaq. Sewa. Mela nibdew billi nsibu il-kartuna flat pack bil-prodott lestu dizinjat għall-atfal, sewwa, u għandek il-parti ewlenija f'dan il-każ mhm. in-numru wieħed. Hemm ukoll in-numru 2 għax huma mhm. ftit differenti bejn in-numru wieħed u n-numru 2 għalkemm jixtiebħu ħafna. Ġifieri jiena hekk konkret nieħu il-parti numru wieħed mhm. u l-parti numru 2. Mela, dawn huma l-partijiet li għandna bżonn biex nibdew, il-wieħed u tnejn, kif ukoll in-numru tlieta li huwa identiċi li fl-istampa. Tajjeb. Mela, xi ħadd li ħa jibda bla l-proġett, żgur ħa jibda bil-tir li jara din il-forma ta' Zeppelin jew rocket oh, qoddiemu biex forsi żejjer il-kamra jew biex forsi tara dendel ma' xi lampshade ukoll ma' xi lampa li jkollok fil-kamra sewwa. Issa, l-ewwel parti ħadd tiffoka fuq kif nibnu dan il-mudell sabiħ. Sewwa. Se nagħtu xi kulur? Mela, f'dan il-każ ukoll nirrakkomandaw li mmorru biex nagħtu t-tiżjin u l-kuluri. Per eżempju, aħna ħdimna wieħed minnhom li huwa vera ħelu għax. Veru. Ifakrek f'dawk il-Mongol fjer, il-Hotel Balloons ta' żmien il-Franċiżi biex niftiehmu. Jew inkella wkoll fih naqra metallic paint illi Tleq propja bħal rocket modern. Hemm naqa taħlita ta' kollox. Mela dawk tagħmilhom kieku biex xolċa qabel ma naqadhom. Ikunu nixfu għax jibda jħellek kollox ma' dej kieku, ma tkun les biex nixxifthom u ħawaħluhom. Għal darbohra f'dan il-mudell ħansibu ċertu slots illi mhm. ħanużawhom biex nibnu propja dan il-mudell. Hawnhekk nirrakkomandaw li biex jgħin iktar maħ Iva. Iddaħħal naqra riga tal-plastik, tista' tkun tal-plastik normali, f'kull waħda minn dawn. L-islots u sowa kif qed tajt inti. Mela tajjeb kollha huma lesti. Mela f'dan il-każ ħankun qed indaħlu din ġodin u ħajitlu waħda kontra l-oħra, waħda għandha isfel, miftuħ, u oħra għandha fuq. Maqsum. Ekku. Issa, fl-istess ħin kun rridu ndaħlu iċ-ċriki ġewwa l-mudell. Mela jien nagħti l-parir l-ewwel nibda bil-parti ta' isfel maċ-ċirku. Mhm. U nlibsu din ġo dik l-islot. Sewwa. Din tidħol ġo l-islot. Hemmhekk. Diġà qiegħda hemmhekk.
Din l-oħra tidħol mill-aħħar l-oħra. Faċċata se tidħol f'ta' faċċata wkoll, tajjeb. U naraw li jkunu daħlu Kollha. Tiġi bħal din.
Mela, Ek diġa għandha naqa saħħa, ma rridu nagħmlu biċċa oħra. Issa ħammur għat-tieni biċċa li tilbes mhm. fuq iċ-ċirku ħankun lestej ċirku sħiħ. L-ewwel ċirku nkun qaqqattu kollu. Qaqqattu kollu. Ħammur billi nilbes din nerġa' waħda ġol oħra, mhm. qabbada ftit l-ewwel. Imbagħad niġi naħa l-oħra. Ġebbet ftit żgħira.
Iva. Sewa. Isa qed tlibbisum. Ekk jisu. Tajjeb. Għad nimmarġa l-bicċa ta' fuq issa naqdu għaw kol. U issa nista forsi nkun nista naħdem aħjar.
Billi tidħol ta' fuq. Din forsi nipaw niprovaw sa' kemm jirna xirnax. Eh, ovvjament, hija biċċa naqa teknika li trid. Ekku, terġa' tinfetaħ. Twassala.
Kun hemm bżonn nerġgħu niftu daqsxejn. Ekku. Tajjeb.

U diġa għanna il-forma għawek pala rocket. Ek rocket, fil-fat jek tħares leja forsi b'dan il-mot imdende li ħatkun eh, iż-zeppelin li jistaw nimmaġinaw kif nishtiqu għahna. Mela jek daw kienu dekorati diġa ġat noqorbu lej dal-model finali li għan nitkellmu dwaru, pero għat mandux funzjoni. Mela għawek, xikultant dan bżonn iktar saħħa, mm. mela għal daqsant għandek daw il-biċċi żgħar, li mm. fil-modell inmarkati bħala numru 5 Għanna erba biċċiet minnhom. Daw jistgħu jgħinuna ntuhom naqatinja biex ninkullawhom propja it-tuk is-saħħa fil-parti ta' fuq. Kif ukoll tista' tagħmel anka fil-parti ta' isfel. Ħanuri waħda lesta diġà. Fejja u biċċa hawnhekk li għedhom daħla fil-parti ta' fuq u biċċa u nisfel li inkullajn jabna kollha trasparenti tal-kraft. Mela dawk imwaħlin u ġi iktar b'saħħtu issa u jiflaħ għal dak li ħanamlu bih. Mela issa ħanaraw fuq il-modell li qed naħdmu fuq issa. Sawa kif ħanamlu l-parti tal-iskrum. Mhm. Għallin għandek bżonn xi tip ta' stikkar qiegħa li hija pereżempju jista' tkun ehm, xi tip ta' kebab stick naqas twila. Sawa noqogħdu attenti biex ma weġgħux mal-ponta, mm, anke nistgħu nieħdu lajnuna wkoll biex ninqata. Tajjeb. Jew inkella xi stromma se tkun irqiqa. U daqsxejn nibsa wkoll, mhux stromma. Daqsxejn waħda iktar b'saħħitha ekku iva. għalhekk għalhekk ħalmorru għal din bħala l-preferenza tagħna sewwa. Mela din ħad tkun qed tgħaddi minn toqob li għandna lesti fiċ-ċirku ta' fuq, mhm. fiċ-ċirku ta' isfel u l-bqija fil-ġnub.
Waslu aħna.
Issa din l-istikka sakemm tidħol forsi nitwara xi waħda jnuna biex iddu. Din ħankun qed ngħidula aktar mill-istikka il-fus il-fus ta' dan il- ta' dan il- l-iskrun. Sewwa. Sewwa mela l-fus Xi kollu ma xiex. jidħol Idu. mill-ġiex toqbiet u jgħaddi sa' isfel net. Xi kultant ngħinu ftit biex tiqpaddu lil aktar faċli. Biex nwessaw ftit it-toqob u koll ħalli Wessa ftit jkun. it-toqob tejn ħafif.
ħafna. Tajjeb. Għalkemm wara ftit xorta ħajt wessaw jiġifieri Iva, ekku. tejn tejn kif tista' ekku. U fil-fatt kif konna qegħdin ngħidu qed jista' wkoll jew jieħu ta' xi adult, jew jipprova jaqtaħħa, jew jaqsama, iħalli biċċa naqqa żejra u di mhm. tinqata. Tara qasma hekk araw tista' faċilment taqsam u tneħħi l-ponta. Dan, daħlu, tkun naqra itwal minn isfel u naqra itwal minn fuq biex meta npoġġuha fuq il-mejda tista' tajti. Fadal l ftit minn fejn taqbada. Minn fuq u ftit isfel ukoll. Mela, ħammorru għal l-iskrun issa. L-iskrun qiegħed parti 4A u 4B. Għandek żewġ skrejjen identiċi fil-verità li huma daw. Daw, kux hekk, wieħed jista' jew waħda tista' wkoll tkun il-kulur għamilthom eh, bil-kulur minn qabel, mhm. jiġu l-fazbieħ u mbagħad iva. bil-kuluri jixelu, u dak l-iskrun ħan libsuh wieħed fuq liħor forma ta' salib, mhm. naqra kollha li nistgħu nużaw kollha kif ġa semmejna. Hekk waħda toqba li tkun preċiża hemmhekk, mhm. naqra kollha bejnietom u nista' nżid ukoll waħda minn daw iċ-ċriki l-kbar iva. biex jinkollhom iktar saħħithom. Għax ħankun qegħdin nagħmlu mod aħna biex inwaħluhom ukoll mal-fus. Ħalli huma jduru mal-fus dejjem mhux jibqgħuna lus. Mela daw inkullati u lesti mhm. ħajkunu qed jiddaħlu sħaħ ġewwa l-fus mhm. dak il-mod nistgħu anke noħorġu ħna allura biex naħdmu. Biex naħdmu. Għandek di l-ewwel. Nistgħu nagħmlu ħew kol di fuq.
Kultant għandi kunu forma ta' salib. Forma ta' salib, Iva.
U jekk għandek il-gris tal-kartonċina, għawek anka l-oħra titkun l-istess. Tajja. Għalli l-qasmit li ħanitfu issa, wahda. Mhm. Tnej. Eh. Ikunu kolla parit xurxin, għaxek jaħdmu, l-skrejjer irridu ikunu kolla. Bl-istess angolu. Ta' kif nġiġi mirwija. Mela b'dan il-mod, ġis b'saxħita. nista' ngħid li issa il-fus qiegħed lest biex idawwar l-iskru. Mela għal min wasal sawnek u għandu iż-Zeppelin jew ir-Rocket. U fus diġà jista' jdawwar bidejh dan il-proġett diġà għandu it-tieni livell ta' kif jaħdem. Tajjeb, ħafna.
Mela, issa ħanħarsu lejn x'issa nagħmlu iktar. Tajjeb, x'inhuma il- fejn nistgħu nieħdu dal-proġett iktar u iktar. Per eżempju, waħda mill-idejat li kellna kienet kieku dan xi ħadd irid Hmm. Pero ħana tolbok għajja ma jena għura. Imma ġa den din liħ ma xi lem xej li ma xi. Mela ħan kun il-fitting. Sawa, tinżom daqsik u den din liħ mill-loli. Billi dawwarna din l-ispaga mal-fus li għanna, inti tista' jkollok l-istess model li meta tiġbed daħħa jkun qiegħed propja Jibqa' jtina rotation. U għandna logħba wkoll.
Sewwa li mbagħad faċli ħafna tista' terġa' tkebbeb.
Tkebbeb kollox kif tixtieq ara weġa' tkebbeb tinti. Ekku.
U għandek esperiment ta' rotation, ta' rotazzjoni fuq fus, illi anka juri wkoll qarih li qed jagħtina. Ekku.
Nistgħu nesperimentaw ħafna affarijiet anka Bil-kontra, meta inti jekk dan huwa mdawwar, u billi esperimenta bil-pis hawnhekk, mhm. il-pis tiegħu stess ħajkun dak li ħajniżlu ftit ftit u naraw l-inerxja tal-enerġija li żammejna ġewwa l-mudell. Ekku.
Dak kollha kunċetti tal-fiżika li nesploraw waqt li niddiżinjaw oġġett. Dak huwa mod ieħor kif nistgħu nagħmlu użu

Naqbdu l-istess mudell, ħa nagħmel version oħra tiegħu għax tant għamilna esperimenti biex wasalna li jidher. Illi minn flok nagħmel spaga jew ħajta mdawra memmek, mhm. ħankun nagħmel lasktuwa mdawra sewwa mawwek, mhm. għawek għalli fidejkom biex t-sperimentaw. Kif ħanoħloq joint tajba, ekk jablu l-inġiniera, mhm. joħolqu ideja, u minna jidu jisibu mod kif jagħmlu għambat taħdem. Ah, sewwa, iwaħlu l-lastuwa mal-fus, nisemmejna l-ewwel tan-nofs. Għandek ġiex daqqiet hawn fuq. Iva.
Edin, għattapposta għal dan l-esperiment għal min jgħid eh. jagħmlu, illi bisom ma dawk iġġiex daqqiet, u din il-lasktuwa meta ħan kebbiba din id-darba. Zgur.
Issa ħajkollu l-effett illi jgħati spin. U esperiment għajna. Kollox ħagħam dend lawnek nasab iktar tiġi. Sta taqqadhom imma ġara kemm nistgħu nibqgħu naraw modelli sbieħ li t-tfal li din jarawna jkun qegħdin Forsi jixxerjaw magħna u mal-qarrejja l-oħra. Ekku.
Inħeġġukom biex tibatulna ritratti tal-mudelli tagħkom fuq korrispondenza at satar.org.mt. Ħalli nkunu nistgħu ntellawhom fuq il-medja soċjali ta' Satar kif ukoll fuq dawk ta' Design and Technology.